Jo an do si mer da rëm bei Daisy hei. D'lescht Kéier goufe mer gutt opgewullt erëm. Mir goufe rëm awer ëmbruet, héchstwarscheinlech vun engem Cheater, wéi dee ronderëm gebuggt ass. Dat kënnt och heiansdo vir am Spill. De Ben, deen huet scho rëm Action. Ben ass erem déck am gaangen ze stierwen. Haaptsächlech déck, hä? Jo. Nee, ech mell dat passéicht op mech. Mee bon, jo, a mir probéieren elo mol erëm bëssen Saachen zesummen ze kréien. Ech hat d'Chance, ech sinn op d'Schoul erop geklomm an do hunn ech mol abber erëm e Gewier fonnt, Kleeder fonnt, Kugele fonnt. Leider keng Kugele fir a mäi Gewier, mee bon, kann jo och net ëmmer gewannen. Ech gin awer op d'Mouselhaus kucken. Sou, dat heescht Ben, du bass uewen bei Berezino selwer. A Jeff, du bass virun, du bass viru Solnici, Solnitschny. Genau. A bei dir gët geschoss, Ben? Ah, hei ass scho am Tippchen, dee mech wëll ëmleeën. Jo, hei gouf geschoss. Oh, haut hu mer anscheinend rem e richteg gudden Dag. Hei war och schon een dran. Hei läit nach eng Schroutflënt. Ah, wat lafen wir mal so cool wie wir sinn mat zwou Waffen ronderem ouni Munitioun. Jo, gi mer net op de Geescht, Frëndchen. Sinn mol gespannt wie laang et rem dauert bis dass mer rem erschoss ginn. Wie gesot, dass immer an Auf und Ab hei. Dir könnt jo är Meenung dazu so, wat dir, wie dir fand, dass gecheat gëtt am Spiel. Ich kann mir net virstellen, dass die Mens, dass das so, yay, cheaten ass de cool, wow. Do sti mer jo alleguer voll drop. Das ass iwwerdriwwen, ich wollt dat schon ëmmer eng Kéier maachen. Du brauchs Schroutmunition. Ja. Schon der fonnt. Ah, Böses. Mat schon nach Mose Munition fëtzt du mal an zwee eng Waff. Kach Dëppe fond wëll een nit. Onbedéngt gär. Looss ons e bësse Räis kachen. Räis! Milchreis. Nee, Ri Milchreis hunn ech net gär. Oh mee Tom, dass du mer eppes ziels. So, ech kommen elo mol bei den, bei de Brunnen hei hannen, vläicht kréien ech eppes ze dra, ze sing, ze sippelen. Well, ech sinn um Wee fir bei dech erop, he. Jo. Jo. Okay, boah, Messer bringt jo iwwer iwwerdriwe vill. Hun ech grad gemierkt. Wie gesot ech warte mol drop, dass mol endlech vill vill also schon d'letzt Kéier ech muss jo soen also test am vun den éischten DayZ deen ech richteg spillen de Mod hunn ech nach ni vill gespillt. Ech hat deen zwar d'letzt Kéier gespillt an putain dat ass e ganz anert Kaliber dat kanns de guer net dermatter vergläichen. Du sinn ech duerch duerch Elektro gelaf, du hat ech 30 Zombien hannert mer. Oh jo, dat ass bësse méi méi bevëlkert. An ech denke mer, wann bis hei mol méi Zombien dra sinn am Spill, dann hu ech och net nëmme sou Asien, déi wou dech d'ganz Zäit ëmleeën, well da schaffen d'Leit vläicht mol e bëssen zesummen, hoffen ech mol. Also bei bei Warzy war et ni esou. Jo, mee Warzy. Jo, mee egal ob du Ossi war oder net, war ëmmer d'selwecht. Du bass ëmmer erëm ëmgeluecht ginn. Gëff eng Mann Macht an da gëtt net domatter eens, gleef mer. Bon, wat leeft? Ech hu grad de Server wéi nei gestart, dat ass schonn alles geloot, gell? Hei leien nach Saachen dran, mee een Desinfektiounsmëttel, wat maachen ech domat? Dat kann ech engem ze saufe ginn. Mir hunn zwar nach ëmmer net fäerdeg bruet, een gefaangen ze huelen. Ech mengen och, dass ech op déi Mousen do verzichte gell. Ech kucken, dass ech meng M4 op der Sicht kréien. Mat där sinn ech ëmmer gutt gefuer am Ufank. D'M4, jo, ech hal, ech huel och meng M4 erëm. Nee, well zum Beispill fir déi Zeen do am Bësch war d'Mousen total ongeeigent gell. Oh, hallo Zombie. Ech gi mol dann erëm eraus, gell. Ech du mol déi Au aus, gell. Ech kucke lo mol, wéi laang mer ophuelen, net dass ech erëm Zäitgefill verléieren. Oh bei mir ass och alles op. Also Ben ech sinn ënne beim Supermarché gell wann s de Strooss weider erof gees. Déi fir op Lambermill selwer. Putain hei ass se erëm geruckels des Todes gell. Wouah nach e nach e Rucksak, e rouden dës Kéier. Krasse Schäiss, hu mer hei Powdered Milk. Rucksak hues du, wéis? Ech hunn e grénge Kannerrucksak. Gesäit mega sexy aus, déck a wuessen. Ech wënscht ech hätt am richte Liewen och esou een. Wéi huet deen Zombie dann elo gemaach? Boah ass deen Zombie déck lusch gemaach.

An base building an méi teamaarbecht an ass relativ flott, lount sech wierklech ze kucken. Vill stierwen. Dat och, mee dat ass awer net esou dramatesch well s de relativ séier Waffe rëmfënns. Jo, et ass méi angeneem ze stierwen. Wat ass do ewell? Et ass méi angeneem ze stierwen. Jo. Ech stierwen also, also wann ech wëll stierwen, da wëll ech wierklech angeneem stierwen. Wie weess, vläicht wa mir stierwen ass D'Respawn Zäit ass net méi sou laang. Oh hei leien e puer sexy Stiwwelen an eng faul Banann, en Delifibrillator. Oh geil, sexy Stiwwelen. Sou Gummisstiwwelen déi quiitschen wann s de laanscht nee reifs. Ah Moment. Oh putain ech sëtze wéi en Arsch op deem Stull hei. Sou ech si lo mol bei der Factory. Dofir ass en Zombie, deen gëtt och gëllet eens gell? Oh leck. Komm mir bräuchten der Zombie Bléck fir. Ma ech sinn elo geschwënn ower zu Berezino. Hei ass en Zombie dee vun net eens gëtt. Ech bräicht eng Aaxt, dat wier zimlech praktesch. Jop, déi hat ech och net gär. Zerscheet an déi eng Richtung an d'Zäit trëfft mech. Bass du da blöd oder wat? Dummes Kind man! Et ass e lénks geraumelten Zombie. Vill mengen jo dat nëmmen esou, dass een hei wéineg Zombien ass an der leschter Zäit. Gëlz, ech fannt zwar grad dass méi do sinn. Ben, ech sinn op där Kräizung do. Naja, ech sou jo, et sinn méi Zombien do. Ech sinn an deem Supermarché. Waars de schonn dran? Wéi e Supermarché! Du bass bei Berezino uewen bei der Baustell oder deem Deel vum Duerf? Bei Lambermesle uewen op der Baustell. Wéi? Et gëtt nëmmen eng Baustell hei? Déi uewen um Bierg ass, wou de Bauerenhaff direkt hannendrun ass. Jo, wou dat, wou déi kleng Stad do ass, wou de Panzer, d'Panzermonument steet. Jo, dat ass Stad uewen, jo. Jo, ma do sinn ech. Bass du do an där klenger Stad? Jo, ech sinn an der klenger Stad dran. Ech ginn an d'Spidol. Ah, ok. Mä vun do aus gouf virdrun iergendwou geschoss. Ah, Béises. Zemools hunn ech Waffen a ganz vill Munitioun fir dobäi. Tjo. Oh jo. An ech hunn och keng Aaxt, mat där ech mech ka verteidegen. Ech och net. Ech hunn eng gréng Jackett. Wanns de schwarz geseis mat enger grénger Jackett, dat sin ech. Iessen. Yes! De Chef de wëll natierlech rem direkt den Iessen. Ech hun eppes Iessen fonnt. Ja, ja, du wëlls dee schwarzen Iessen mat der grénger Jackett. Ja, da laf mer haut mol rem bëssen rondrem fir bëssen Saachen zesummen ze kréien. Ass en éiwege Kampf, mee wann déi nei Update bis eraus kënnt, da gëtt dat Ganzt scho vill méi flott. Oh jo. Ass mir, ech soen ganz éierlech, ass mir och am Moment schäisegal, ob se mech ëmbréngt, well vill hunn ech net. Ech hunn zwou Waffen an näischt vill dran. Ech hu guer näischt. An du vun der méi wéi genuch. Oh, ech hunn e grénge Bau, Bauaarbechterhelm fonnt. Sou, ech sinn elo beim Panzermonument, Ben.

Hä? Ma bei der Factory, iwwerhalb der Factory. Ah, fr oh, Fred, du bass awer nach wäit ewech, hä? Jo, ech weess. Ben, wou bass du drun? Hei uewen am Haus. Si elo erëm op der Strooss. Hei kënne mer elo lauter Saachen duerchkucken, ausser näischt op. Jo, mee op Spillfënns ass eng aner Saach, hä? Ech geh mol do anner kucken. Du si Häiser och nach closed. Ah, hei geet och ran. Oh, eng Mutz. Ech hun awer en Helm op, dat heescht, ech brauch keng Mutz. Putain, si zwar puer Häiser, gell? Mengs, et géing Trampel dra ronderëm lafen. Oh, Cowboy-Hutt! Woohoo! Woohoo!

Kann ech bësse vergläichen, sou eng Mëschung zwëschen Battlefield a Call of Duty, awer vill méi realistesch. An zweete Weltkrich. Muss ech mer mol ukucken. Also et ass net schlecht hei. Mee de Ben dee muss awer elo nëmmen nach, dee muss nëmmen Rising Storm kafen, nee? Well mir mussen ons Rising Storm dann nach dobäi kafen, oder net? Nee, ech mengen Rising Storm ass jo eng ex ass jo en DLC dovun. Jo? Jo. Hm. Hu hei eng Wantermütz. An der Factory ass näischt dran, dat hu mer elo mol gemierkt. Op dem Server ass am grousse Ganzen net vill. Nee, net wierklech. An et kënn awer net erëm wiessele gell, well soss muss erëm déck laang waarden. Oh jo. Oder mir wiesselen, dat ass wéi Dir wëllt. Nee, handel op mat dem Wiessel. Firwat? Well mir kucke elo, fir datt mer Saache kréie fir Leit ëmzebréngen, a da gi mer Leit ëmbréngen. Wat wëllt Dir onbedéngt dreschen? Also ech hunn, ech hunn elo eng Schroutflënt mat 17 Kugelen. Ka mer loossen, nee? Ja ech hunn awer nach keng. Well mat de Kugele selwer kann ech net schmeissen. Dat geet sécher och iergendwéi. Dach, wann s de gutt, wann s de genau ziils wéi beim Dart, geet dat bestëmmt. Du brauchs just e Schraufstack, Kugelen an Hupp an Nol. Ja, deen Trick kennen ech och. An da muss just nach déi ganz Wierkbänk ausriichten ëmmer.

A vu wou sinn déi Schëssel elo schlussendlech komm? Keng Ahnung, ech hunn kee gesinn. Jo. Komm, ginn einfach erof an d'Stad. Jo, kann ee maachen. Bon, ech lafen och emol ronderëm hei. Ech lafen emol Richtung Ierch. Wou Ierch? Wou läit Ierch dann? Ierch? Ma Ierch an nach Wiss net, wat ass? Ah, ech hat geduet, du géings op Aersch goen. Op Aersch? Jo, kenns et net? Jo, nee, dat ass, dat ass ëmmer esou schlä, schäiss.

So wat soll mer ons rechnen dem do op de Kapp muss schloen, soss geschitt näischt. An da fällt en nach nëmme schwaach. Komm Ben, réckel dech sécher fir Rache. So, dat do war fir eis Mousin. A fir alles wat mer hunn. Wéi muss ech elo deen zweete Schotz och erausgehei. Waart, kann ech. Ah nee, ech kann empty man. Oh, ech mengen esou wäit sinn ech jo guer net méi vun iech ewech. Mee huel déi Kugel elo do eraus. Oh, wat leeft elo? Gell, d'Server Zahl hänkt erëm bëssen hannendran. Oh, bei mir geet et awer. Ah, lo geet bei mir och. So, wou bass du? Bei Hënn op der Strooss. Ah, bon, ech kommen. Oh, mee Jeff! Oh, natierlech, ech ka meng Schroutflënt op 300 Meter astellen, wéi wann déi bis dohinner sou präzis géing schéissen. Awer 100. Ech hun eng schwarz Spraycan fonnt, cool hä? Hm, no nach Bricken ech eng Waff. Oh dat geet ja feelen, e Flamethrower. Ja ja. Wou ass no hei ënne bei den Olivenplantagen? Dei Mamm ass eng Oliveplantage. Oh mais Tom non vraiment. Boah hei fënnt ech absolut näischt gell, déi Haiser, ech kann se net méi gesi gell.

Oh se hält mer gutt waarm. Oh brauch ech net, ech hunn mäi coole Kannerrucksak. Ech hu genuch ech hu genuch Swag a Yolo fir mech waarm ze halen. Jo. D'Ënn ass e Feind. Beim Supermarché war de Schwëmmersak. Dass eng Stëmmung wéi op engem Begriefnes sei. Mir si och grad gestuerwen, Tom, also kënnt déi Stëmmung geläscht ginn. Et bréngt der näischt, gell? An dann? Du fills dech awer vläicht sécher domat? Bon, hei war ech och schonn iwwerall. Ok, et sinn nach e puer Haiser, wou ech scho net dra war, mee kënnen och net an all Haus erakucke goen. Net all, mä

Wat hu mer hei? E Beanie. E Beanie. I want to eat. Ech weess nach, ech mécht eppes iessen. Bei den Easter Egger bis d'Häuser ze duerch kucken. Also net datt ech mech lo sou iergendwou seefs. Keng Ahnung. Sou ech si lo mol bei der Baustell. Jo ech war souwisou grad beschäftegt. Wat hu mer? Gëtt et Fëssebänk? Ech hu grad en Zombie agekillt. Ah ok. Bon, ech soen wéi virun mat Duerf war, zur Info esou. Klenge Memo. Oh, bonjour. Lo wees ech scho rëm net um wéivill Auer mer ugefaangen hu gell. Ech wäert et och ni léieren ne. Äh, äh, en Haus nach zou ass. Player Paul Signature check time Boah, hei fannen ech natierlech alles geil, hei fannen ech eng eng Bazooka, Oh jo Tom. eng Panzerfauscht, eng Daunejacket wou kee Mënsch brauch. Also all déi Leit déi mat Daunejackette ronderëm lafen déi sinn ze déi si mega schwul geil. Een huet awer wéinstens eppes wou een eppes kann dra man. Ech och. Wow, schon eng Sprëtz fand. Endlich kann ich mein Heroin huelen. Juhu. Alle macht den Drogen. Woo. Wie lo verstinn ech net, gell? Hei klappt et mat der Opnam, mat der Stëmm an sou. A beim Wasteland net, gell? Ech verstinn dat net. Boah, Ben, soe mol eng Kéier, héierst du dee Schoss hei? Ja. Ja? Bass du wäit wech vun mir? Gut. Da bass net sou wäit wech vun mir. Si bei den gréngen Haiser. Ah, du bass do ënne schonn. Hu re Bänn do, gell? Ah, wann du virleefs, do gëtt näischt gesat. Natierlech net. Ech si och hei den, den Mega-Anführer. Mei Gott. Nee, kanns awer och Tom nennen geng ech also. Also als an d'Déngens an d'Schoul brauch ech net ze goen, do war ech schon dran. Oh mee Jongen, lo sinn ech awer am Supermarché an déi sinn net méi do. Wou bei Berezino? Hä? Ma jo, do wou Dir och sidd, jo. Mee du häss sollten einfach ënnen direkt goe gell. Ech komm lo uewe rof gelaf.

Ech gouf grad beschoss. Jo wou bass de dann? Woah ech och. Verschwann verschwann. Vu wou? Keng Ahnung. Quake op den Schoulgebai owen drop. Si grad um kucken. Oh mäi Gott gell, kann jo net sinn dat do. Den do huet direkt op mech geschoss gell wéi ech erakomm sinn. Jo och op mech. Wou sëtzt deen? Wees net wou en ass, keng Ahnung, e si lo hei beim bei der Schoul. Puta gell, den nervt lo scho sou lues. Hie sëtzt héchstwahrscheinlech do am Gebai dran. Wéi ee Gebai? Schoulgebai? Schoul oder wat dat? Jo, ass d'Schoulgebai, jo. Mäis sëtzen do. Wou soll en dann do rauserschéissen? Uewen. Du bass beim Drot, nee? Du bass bei engem Drot, nee? Ja, ja. Ma ech gi mol ronderëm mat der Schoul fir en, okay? Also um Dach gesinn ech zwar lo keen, ne? Hie war villäicht uewen an der Dier. Bass du op der Säit vum Gebai? Ja, Silo war. Okay, ma ech gi vun der anerer Säit. Wat, mat wat wëll scho beschloen? Guer näischt. Ma dann ging so was du mol baussen, ne? Mat guer näischt, mat Hoffnung a Wënsch. War mech trop mal gucken. Ja, ich mein aus seinem Gebäude schon hören. Nee, ich snipe hinter dir, gell? Dinger war seit war dir, wo dir geschoss gesit. In den geringen Häuser. Stroße seid oder die andere Seite? Mir si bei der Schoul. Du gesäich jo sécher d'Schoul, nee? Ech sinn ënnerwee fir bei d'Schoul, jo. Ben, wann also wann de wëlls, kanns du och op mol scoute goen, nee? Nee, ech soe just. Ech si lo bei der Schoul, ech sinn op der. Hanne bei dem. Bei dem holzenen. Bei der holzener Hal. Mee net, dass déi do d'Leeder zur Säit erofklemmt. Nei, nei, déi hat ech gesinn, déi Leeder. Wéi eng säitlech Leeder? Déi eng. Jo et sinn der zwou. Déi ganz erof geet oder wat? Geet eng ganz erof bei der Schoul. Jo. Ja ja. Ok hei ass mol keen. Bei där sinn ech grad. En ass do. Ah nee du bass do. Ah du bass ronderëm gaangen. Hei ass keen. Da wou ass dee Vull gell? Ech klamme mol ganz erop. Net dass en an dem Wellblechhaus do war. Dat kann Sinn déi all zwou hei uewen oder wat? Ech si ganz uewen elo. Ma ech komm no d'Leeder erop hei. Chef, pass op gell, deen ass iergendwou an der Géigend gell. Oh mäi Gott gell, haut ass jo wierklech erëm den Dag. De Wuerm dran. Nee, deen ass am Tequila. Huehuehueh.

De Ben och eng Kéier. Okay, hien ass rout. An e klenge Schoulsak. Okay, gutt. Du hues och e klenge Schoulsak an hues en. Soll man einfach einfach enke ruffen? Nee. Dee wäert probéieren eis ze flanken oder sou. Kënnt sinn, Wou ass jo. dann der Wellblechhütt, gell? Ech gesinn zwar keen do. Ja, Ja, Wellblech, seet kee méi. déi lénks ass. Vun do sinn ech komm. De Jong ass fort. Boah, dat kann jo net si mar wou huet der jetzt ewert op eis geschoss? Do war Mousen, géif ech soen. Ech mein Coutinho. Oder so eng duebelleefeg Wirsel. Well ech, ech wollt grad zu dir eragoen an du geet ptong op der Mauer. Jo. Dat heescht, dee muss vun hei, also vun hei hätt en e perfekt Schossfeld gehat, gell? Jo. Wou ech hei elo sëtzen, et geet sou, also. Dach, hei, vun hei aus hätt e kéinte labber drop schéissen do. Jo. Dohannen ass déi Dier. Dee wäert iergendwou ronderëm d'Schoul sinn. Dee wäert wäerten, deen ass hei nach an der Géigend, 100 pro. Bass nach an, mol an de Café. Do verwetten ech mäi lénkst Ee, gell? Nee, dat wëll keen. Chef, du wäerts nëmme schaarf do dropper. Ass den ee vun innen an der Schoul? Nee, ech si lo raus aus dem Wellblecher Gebai. Ech sinn hannendrun am Café. Also dat do war en hektesche, géing ech soen, well en huet zimmlech séier geschoss an zimmlech no laanscht geschoss. Jo. Déi huet d'Leit gesinn an huet direkt drop geschoss. E Kiddi! Do gesitt der elo, vue que dass den COD elo schäiss ass, kommen elo Kanner au Geheiner. Leider. Chef, wars du dee Schwulen hei am Hiem? Jo. Ok. Du hues wéinstens eng Aaxt, du Wichser. Jo, ech hat déi irgendwou an engem Bauernhaus fonnt. Boah, ech wëll gär wëssen, wou deen Aarsch ass, gell? Jo. Ech laf mol hanneraus kucken. Den huet sécher Panik krut an ass ewech gelaf erëm. Jo. Ka gutt sinn, jo. Hoffen mer mol, ass besser fir eis, gell? Nee, mir wëssen dass hei een ass an hie weess dass mir hei sinn. Wou sidd dir weider? Wou sidd dir higelaf? Ah, do hannen. Oh, freck, ech si vill méi wäit hannert lech. Schillt mol eng Roll. Jo, mei han kënnt eng Mauer. Oh, ah, de Cliff do. Oh, Quaken pro 7, gell? Putain. da war grad Glocken. Merk, merk. Mosin Haus.

Well mat der Mösen traut deen sech och net an den Nahkampf, deen do, gell? Dat ass keen Idiot. Wéi war seng Fabrik? Dee war hei, hei läit eng Täsche Loot. Majo, Jongen bleift e bësse beinee gell, ech kann mir kënnen net scho rëm hei hott an har lafen. Wat du bleiwst ze verléieren. An d'Har ech nech hëlleft net mat Munitioun ze verléieren. Krass. Muss ëmmer hei rop déi Trap kucken, do leien ëmmer d'Saachen. De Jeff Zau kraacht hei iwwert de Buedem wéi sou en Hond dee wou Déi wou um Aschlach ronderëm rëtscht. Tä ech wéilt gär wësse wou deen Tippchen hin ass gell. An d'Fäerdeg ass ass déi erof bei d'Docks gelaf oder esou. Awer hei ass déi och op Part. Wou sidd Dir? Komm mer ginn nee net do duercher, komm hei. Hei ass d'Dier och op. De Server ass och schon déck laang on, mengen ech. Nee, komm mer ginn léiwer hannen laanscht. Ech hu kee Bock do iwwert d'Strooss ze goen. Hei sinn d'Dieren op. Firwat huet deen sech esou séier verpisst, gell? Wollt ewech och net stierwen. Well e wahrscheinlech gemierkt huet, datt net, datt ech net alleng war. Well en huet op mech geschoss an du bass du nogezunn. Du huet en op dech geschoss an huet gesinn, datt s du eng Waff derbäi ass. Du huet sech sécher verpisst.

Béis. Ech menge schonn. Komm gei ran. Ech mengs net, dass dat esou lecker ass. Ah, mee dofir da kritt en awer och Duuscht, mengen ech. Komm, iess, eat.

An meng Ma meng Täsch se dra geluecht, da luet en och no. Ah, okay. Hei u wéi wann e giff noladen. Bon, euh, wat sinn d'Pläng fir dono? Mol kucken. Ech ginn nach Déi iessen. Ja, mee wouhinner gi mer? Jo, eis mol gutt ausrüsten an dann. Oh, Kompass an Pristin. Bon, dem Jeff seng Saachen, déi si souvill wäert, gell, wéi

E schéngt och net vill Munitioun gehat ze hu mengen ech. Dat war se ewéi mir 100 prozenteg 5 Schëss fonnt do vun der zwee Stéck mol an d'Mauer gejot. Mir kéint mol eng Kéier eng Ronn Tankstelle Roulette spillen hei. Jo jo immens. Dat man mer zur nächst Kéier wa mer stierwen. Huet do ee grad geschoss? Nee, nee? Ech hu wieder d'Mauer geschloen. Ah, okay, ja, hun ech, hun ech schon vereiert. Ah, hei ass dee famöse Kran, wou ech, wou ech gestuerwe sinn. Ja, Beton. Ja, hei ass och schon alles geload, nee? Ja. Fitta, gell. Wat hei? Eng Mutz. Wéi et ausgesäit, wäert mer hei nach e bësse leide mussen. Jop. Wou bass du grad, Chef? Ma ech kommen elo erof bei d'Docks. Weess de wat? Ech komme. Wow, Ben, hues du Naasch op? Wéi? Ech hunn 10 Meter virun dir geschlof. Wow, ey, chill mol eng Ronn.

Yeah! Wéi d'Zäit op d'Leeder eropgeet, wéi schlecht! Jo, gell. Hie lackt d'Leeder eréi erop. Oh, de Jeff, deen, dee blockt mer einfach hinner. Ma So, ja. ma da maacht Iech mol prett fir eng epesch Foto! Sou wat mir huelen d'Sonn in fir an Hannergrond Moment. Oh Mischa! Sou mat der Industrie am Hannergrond Chef stell dech mol niewent de Ben a Ben maach et sou wéi wann der géingt een vun der Distanz kucken sou an da weis ee mam Fa Putain Chef mam Fanger weisen net de Fanger weisen. Ech weisen op d'Kierch. De Band ass a Metall. De Band dee fällt gläich erof. Ok wat nee merd wat nee merd merd esou ass cool Moment oh mee Ben wat beweegt mech elo scho rem oh Jeff kuck normal esou déi do ass gutt ginn déi ass cool ginn ok dat ass gutt kënnt der morgen erofklammen dir Wichseren. Eure Park do. Dohanne leeft een. Wou? Östlech vun eis. Okay, leen ech op den Türm. Ech gin. Mat enger Waff. Ech klammen mol séier erof. Östlech, östlech, dat ass Richtung Mier. Kënnt bei eis gelaf. Huet eng Mousin. Ech wees et net. Kënnt an eis Richtung. Gesäit hien dech ewendrop? Kënnt grad, ech gesin en, jo, ech gesin en hei, lol, hei schon en, séier, do kënnt en.

Jo. So, ech sinn op der Säit. Ben ass schon do. Hallo, hallo. Schon do bannen? Huet en eng Waff, Ben? Jo. Wéi eng Waff? Komm hinner zum Réck. Eng Schrout an eng Axt. Ofklauen oder net? Ja. Friendly? Den Friendly ass net. Jo, en ass friendly. Ee seet en ass friendly. Ah, looss sinn.

Hallo komm! De Jeff den hat dir lo kalbliddeg an den Arsch gebuppt, ouni Gleitcreme. Sou gnädeg ass de Jeff. Jo jo, dat seet de richtegen, ne? Keng Ahnung wou hien ass, ech man mech ewechgehen well hien do wëll dech secher embréngen, Ben. Mir sinn 100 Autos. Ech ginn jo och gären erschéisse, gell, mee ech kann einfach net, wann hie scho seet friendly, keng Ahnung, ech fannen dat einfach dreckeg an ech ka mer net virstellen, dass dat de Leit gefält. Boah, ech muss awer elo mol suergsam eng kleng Paus hei maachen, well. Solle mer elo eng Wasteland weiderspillen, oder? Si grad, jo. Ma da, wat, da komm mer ginn heihanner. Dengen ze han de Bësch trap mer ons dohinner gi mer e klengen Koup drécken. Ah dohannen ass nach eng Hal do kann mer ze nach eragoen. Ah Ben also vun dengem komesche Granatwerfer do wou s du geschwat hues hun ech guer näischt gelies gell. Ech weess net wou s du dorunner kënns gell. Déi Fotoen, dass kee näischt ze liesen.

Oh freck. Ok, d'Geräischer vum Schwéngen héiert een nach ëmmer. Schwéng däin Ding. Wou sidd dir? Am Bësch. Ja, dat hat mech schon gewonnert. Du hues jo missten heiannen, du lees heiannen. Et war jo rem eng ultra spektakulär Folg dat hei. Nee nee ech gi gären op de Bam ganz uewen hinner. Ok ech huel mer deen hei Bam. Sou da ging ech soen da gesi mir ons bei der nächster Folg rem bei Daisy mat eis. Ciao. Salut. Ciao.